سڵاتان لەبێ هاوڕیان ئەمڕۆ کۆمەڵێک زانیاری تازەتان بۆ باسکەم یاخود زانیاریی تازەتان بۆ باسکەم لەسەر هەڕەمی گەورەی مسر هەڕەمی جیزە یاخود هەڕەمی خۆفۆ کە خۆشببختانە بە شێوێک لە شێوەکان ڕەتیشی هەیە بە کۆمەڵێک دۆزینەوە کە لە عێراقا دۆزراوەتەوە و بەکارهێنراوە لە لەو بیردۆزە کە تایبەت بە هەڕەمی گەورەی جیزای خۆ هەڕەمی گەورەی خۆفۆ باسکراوە لەگەڵ مابن. پێشەکی پێش ئەوی باسی ئەم دۆزینەوە نوێ یاخود پێش ئەوەی باسی ئەم بیردۆزە نوێ یاخ ئەم زانیارە نوێ بکەم لەسەر هەڕەمی گەورەی گیزە ئەمە کۆمەڵێک معلوماتی کورتان پێڵم لەسەر هەڕەمەکە بۆی تەسەوری گەورەی هەڕەمەکە بکەن هەڕەمی گیزە یاخود هەڕەمی خۆفۆ یاخود هەڕەمی جیزە یەکێکە لە گەورەترین هەڕەمەکانی هەڕامەکانی مەسەر کە 4 بۆ 4500 ساڵ لەمەو پێش دروست کراوە دوو ملیۆن بەردی تیا بەکارهێنراوە ئەم هەڕەمە 20 ساڵی خیاندۆ تاوەکو تاو بوو بە مەرجێک ئەگەر 20 هزار کرێکار ڕۆم و ڕۆژەکە بەردەوامی کاریان کرد بێت ڕووکاری دەروی بە 4 هزار بەردی لایمستۆنی پۆلیشکرا و ڕوپۆشکرا و دروستکراوە ئەوانی کە لە بواری چیمەنتۆیا کارەکەن ئەزان لایمستۆن کام جۆرە بەردەیە ئەستوری هەر بردێکی هەشت پێبەت و قورسی هەر بردێکیشی لە 15 تەن کەمتر نابێت ڕوبەری هەڕمی جیزە بنکەکەی 5 2000 متر دوجایە وە هەروەها ڕووبەری هەر لایەکی 218 هزار مەتر دوجایە کە ئەمە فراوانێکی زۆر زۆرە و هەروەها بەرزی ئەم هەڕەمە 146 مەتر و نیو بووە هەتاوەکو 3800 ساڵ پێش ئێستا تاوەکو دروستبوونی لینکن کەثیدرل لە ئەنگلاند کە ئیتر ئەم ڕێکۆردی بەرزی ئەم هەڕەمی شکانووە واتە هەتاوەکو 3800 ساڵ پێش ئێستا یەکێک بۆ لە بەرزترین دامەزراوەکان یاخۆ بەرزترین دروستکراوەکان کە مرۆڤ دروستی کردووە لە هەموو دنیادا پرسیارەکە ئەوەیە ئایا ئەم هەموو جوهدە ئەم هەموو گەورەی و عەزەمەتە تەنها لەبەر خاتری ئەوە دروستکراوە کە ئەمە تەنیا قەبرێک بێت تازەترین لە کۆڵین و دەری خستۆ باز لەوە ئەکات هەڕەمی گەورەی جیزە لەلایەن میسرەکان یاخود لایەن فرعونەکانەوە بەمەبەستی یاخود بۆکو سەرچاوەیەکی تاقە بەکارهێنراوە یاخود وەکو خەزانێکی وزەی کارەبا بەکارهێنراوە چۆن لە لێکۆڵینەوەکە کە لە عێراق ئەنجامدراوە لە ساڵی 1934 دا بە ناوی باتری بەغداد یاخود پارثیان باتری ئەم لێکۆڵینەوەیە باسی ئەوە ئەکات کە جیاواز لە پاتری سەردەمیانەی خۆمان کە بەکاری هێنین بۆ ئەوەی کە تۆ وزەی کارەبات دەست بکەوێت پێویست بە جۆرێک جۆرەکان گۆزە یاخود کاسێک هەیە لە ناویە ترش یاخود ئاسد یاخود تێزابە هەبێت لە ناو ئەوەشەوە بۆریەکی مس، لەناو بۆرە مسەکە پێویستت بە شتیشێکی ئاسن یاخود وایەرێکی ئاسن هەیە کە لە ڕێگەی لە ئەنجامی کارلێکردنی مسەکە و تێزابەکە لە بۆریە ئاسنەکە و یاخود لە شتیشە ئاسنەکەەوە وزەی کارەبا دەرئەچێت هەمان شێوە خەڵک بیرروڕاو بۆچوونی وایە کە لە هەڕەمی گەورەی جیزەیە بەو شێوەیە بەکارهاتووە لەبەر چی لەبەر ئەوەی لە هەڕەمی جیزەیە دو ئەوەی کە لێکۆڵینەوەیان کردو بینیمانە لە ناو ڕووکاری ناوەوەی هەڕەمەکان بەردی گرانێت بەکارهاتووە کایکێک لەو بەردانی بەشێکی زۆر کوارتزی تیا کوارتزێکێکە لەو مادانەی کە پیتسۆ ئەڵکچێک دروستەکات واتە وزەی کارەبا دروستەکان لە حاڵەتەکە بخێتە سەر بخرێتە ژێر پرێژەرێکی زۆرەوە و هەروەها بەردی دۆڵۆمایتی تیا بەکار هاتووە کە یەکێکە لەو بەردانی کە وزەی گەیاندنی کارەبا چەند هێندە ئەکاتەوە یەکێک لەو شتە سەیرانی کە لە هەڕەمی گەوری جیزە بە تێبینی کراوە ئەوەی لە ناو دیوارەکان لە ناو ئەبینین هەڵکەندرا و شتی هوەریتیانی یاخود هیچ پەیکەر و وردە ئەکسسوواراتی هوەریتیانە لە هەموو شتی سەیتر ئەوەیە کە تا ئێستا نیانتوانیوە مۆمیای تا بدۆزنەوە لە ناو پەیکەری گەورەی جیزە یاخود پەیکەری گەورەی خۆفۆ ڕەنگە هەبێت بەڵام تا ئێستا نەدۆزراوەتەوە بۆیە زیاتر ئەم بیردۆزە بەسەر یار ساغەکرێتەوە کە هەڕەمی گەورەی جیزە بەمەبەستی بەکارهێنانی وزەی کارەبا بەکارهێنراوە ئایا لەو سەردەمای میسرە کۆنەکان لە ئێستا پێشکەوتوتر بوون ئەمەش پرسیارێکی ترە بەخۆی یەکی تر لەو بەڵگانی کە دۆزراوەتەوە ئەوەیە کە لە ناو نەخشێنراوە هوەریەکانی میسرەکاندا کۆمەڵێک وێنە و ئامرازی سیر ئەبینرێت کە هەمان شێوازی کارکردنی گڵۆپیان هەیە کە ئەبینین شوشەیەک لە دەوری تەلێکی لولپێچ و هەروەها وایەرێکیشە گەندراوە بەسەر چاوەیەک ئایا ئەمە وێنەیەکی گڵۆپە یاخود وێنەی ترانسمیتەر و وایەرلێسەکە لەو سەردەمەیە بەکارهاتووە و یەکێکی تر لە بابەتە سیرەکان ئەوەیە ئەو جۆرە زاخاوە سەیرە ئاڵتونەی کە بۆ پەیکەرەکان یاخود بۆ تابوت و مۆمیاکان بەکارهێنراوە تەنها لە ڕێگەی کارەباوە ئاکرێت بەو جۆرە بەگشتیم زانارێکی کورد بوو لەسەر تازەترین دۆزراوە لەسەر هەڕەمی گەورەی جیزاکە وا دەرەکەوێت بە مەبەستی کارەبا بەکار هاتبێت وەک لەوەی کە قبلێکی گەورە بە بە فرعونیان دروست کردبێت دیارە زانیاری لەسەر ئەم مۆزوعی کارەبایە وردەکاری زۆر زۆری تیا من هەوڵێم ئەگەر بە باشم زانین لە بەشێکی تررا باسی زانیارەکان بکەم کە چۆن ئەم کارە باە دروست ئەکرێت لە هەڕەمی گەورەی جیزەوە بە حکمی ئەوی وەختی خۆی ڕووبارە نیل بەو ناوایە تێپەڕیوە ڕووبارە نیلیش بە پێی یاسای کاپیلەری کاتێکە ئەگاتە لای هەڕەمی جیزە بە تونە لە باریکەکانە سەر ئەکەوێت یاسایەکەی لە فیزیا خوێندرێت کە هەر کاتێک ئاو لە شوێنەکە هەبێت ئەگەر بۆری بارێک لەو شوێنە هەیە بە بۆری باریکەکە ئەو سەرەکەەوە بێ هیچ بوونی بابەتێکی میکانیکی وەکو کارەبایی و ئەو جۆرانە ئەم باوەتە زۆر ئالۆستری بێتە لەوەی کە هەیە ئەگەر باشم زانین لە بەشێکی تررا باسیەکەم ئەوگەرنا ئەم زانیارە بۆ خۆی بەسە بۆ خۆی گرنگە کە ئەوە بزانین هەڕەمی جیزە لە ئێستاە زانیاری تازە باسی ئەوەکە کە وەکو سەرچاوەیەکی کارەبا بەکار هاتووە هیوادارم سووتان لە بابەتەکە بینی بێت کاتێکی شاد خواتان لەگەڵ ماڵەوە.